I te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, i runga i ngā rerekētanga o rātou tikanga, ki tō tātou tikanga o te takitini, pērā i te manaakitanga ki te aroha, ka noho pū wēnei tikanga ki roto i te ao Māori i aua wā. Ka nui te arumia o te Māori. e te ture Pākehā. Nā, kua mauherengia kinotia tātou e tērā ture, i runga anō i tōna pūtake kaikiri nei. I mua i te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, tērā mea te taihara, ka nui te iti. Kei te ringa Pākehā. Kei te kī mai, Me noho mauhere kē te tangata, me whakarongo mai ki ahau. Kei raro koe. Kare he mahi rangatira i tērā āhuatanga. Kīhai ngā tūpuna i tuku i te mana kia kāwanahia rātou e te Pākehā. He aha te ngara ahu, he ngara hukauri hakatairangitia, rere te nehu, rere ki tangata. Koia nā tēnā e mau mai nā nā marangai, marangai ka ruia, hau hau. Te ao ngā tupuna i mua i te taenga a te Pākiakiu i Aotearoa, he ao taurikura, he ao rangatira. He ao i tau ai te noho o te tangata ki runga o te whenua, e ora ana te whenua, e ora ana te tangata. Ō Hakahoturangi i te manawa, ko tō manawa e Tāne ki tōku manawa e Tāne ka haere. Nā te tikanga Māori i pērā ai te āhua o te noho. Whano, whano, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e! I ngā rā o mua, i noho ā whānau te iwi Māori nei. Noho ā hapū, ā iwi, ā, i raro i te maru o ngā tikanga. I raro i ngā tikanga Māori, Mena ka pā mai te raru ki runga i a koe, ehara ko koe anake. Pā mai te hē ki runga i te whānau, me te hapū, me tō hāpori. Ki tā te Māori, he mana takitini. Tētahi tikanga i mahi whānuitia e te Māori, i kōrero mai a Te Rangi Hīroa mō tēnei, ko te muru. Ka tau mai ngā taha e rua pea. Te whānau me te hapū o tētahi ka hui ki runga i te marae. Ka whiriwhiri, ka aha te kōrero, ka waiho tētahi whānau hapū i ō rātou taonga. Ka taea te tangata te haramai me tōna whānau ki te tango taonga. Kātahi ka hongi, Ka kai, kua ea. Ko te muru tena. Ko te nui o te muru, kei te nui o te mana o te tangata. No reira, ki te nui te muru a o rawa, he mihi tera. No reira, ka haere mai tetahi ki te muru i aku hu i te kainga, ka rikarika ahau. Erangi ngā tūpuna i āta kī nō haere mai murua aku mea, i te mea, te mutunga iho, ko te mea nui, ko te mana me te tapu. I roto i tēnei mea te hohaurongo, he mea nui te tapu me te noa. Mā ngā rangatira e whakatau i ngā tikanga, engari i raro i te maru o te tapu me te noa. Ko tēnei te ao tikanga o te Māori, He rerekē rawa ki tā te tikanga o te ao ture Pākehā. Te nuinga o ērā Pākehā i tae tuatahi mai ki runga o Aotearoa. he pohara. Ka ora ērā Pākehā i te manaakitanga me ngā tikanga a ō tāua tūpuna. Ahakoa te kaha arohaina o rātou e ngā tūpuna, e hoa, ka huri rātou ki te tāhae whenua, nā, takahi i ngā tikanga o te whenua, he iwi tikanga kore. Ko te hinengaro Māori, te ture Māori, te tikanga Māori. He takitini. Ki te kore te katoa i runga i ō whenua e rongo i tēnā mea i te oranga, kāore koe e mahi tika ana, kāore koe e mahi rangatira ana. Te ture a te Pākehā, pūtake mai i te ao o te capitalism, he ao takitahi. Kāre koe e taea te whakawetewete i te tangata mai tōna whānau i roto i te ao Māori, ehara tērā i te tikanga Māori. Engari i roto i te ao Pākehā, me wetewete tērā tangata mai tōna whānau. Ko tēnei te orokohanga o te mauhere o te tangata. Nō Ingarangi tēnā. Ehara ko te rongoā. Ā, he mea taiharatia kētia. Kotahi anake te whāinga a ō Hobson mā ki te whakawhenumi i te iwi Māori, he iwi tahi tātou, engari he iwi Pākehā. Ko te orokohanga o te Tari Pirihimana i te tau 1846, ā muri i te hainatanga o te Tiriti. Nō reira, ki tā te Māori, oh, ka tū te tari Prēmana ka whakatikatika i wō rātou ake tangata. Engari kāo. Mai i te tīmatanga ko te whāinga ki te mauhere i te Māori, ki te tāhae whenua me te tāmitanga o te iwi Māori kia whakakore atu. Engari nā te kaha o te Māori ki te whawhai, ka rite pakanga i toa nā te hoari, nā te pū, Na te pene kē. I te tau 1831, ka tuhia e ngā rangatira o Ngāpuhi ko tētahi reta, ka tae ki te Kīngi o Ingarangi. Me haere mai ki te Hakatikatika, i tō iwi, kei Aotearoa nei e takahi nui ana i ngā tikanga. Haere te wā ka whānau mai ko te Te Haka Putanga, e mea ana ki te ao, he whenua rangatira tēnei. Taku tupuna nei, a Te Atua Wela, he matakite. Tāna i matakite ai, ko te Tiriti o Waitangi, ka huri hei pūngāwerewere kai i te Māori. Nā, māku e titiro, ko tērā pūngāwerewere, koia ērā ko ngā ture nā te Pākehā i hanga whai muri tata i te tāmokohanga o Te Tiriti o Waitangi. Ngā ture, kīhai whakaaetia e ngā tūpuna, i te mea ko tā te Tiriti he tuku i tētahi tikanga ki te Kuini o Ingarangi kia hanga ture hei ārahi i ōna tāngata, kaua i te Māori. He maha hoki ngā ture i pā kino mai ki te iwi Māori. Ngā ture pērā i te Native Land Act ki te mana takitahi. A tētahi atu ture i pākino mai, mēnā ka kitea te Pirihimana i a koe, e tokotoru o koutou ngā Māori e tutū ana, ka mauheretia. Ko tētahi atu ture, ko te Tohunga Suppression Act, kia whakawhenumi i ngā tikanga Māori. Haere ka roa, ka ara ake ko tēnei kaupapa e meinga ana ko te Kōti Whenua Māori, ko te Native Land Court. He tapahi i te whenua kia māmā kē atu tā te Pākehā ngau, horo, hoko i ērā paraka whenua. Ko te hoa haere tahi o te Native Land Court, Ā, ko ngā native schools, nē. Nō reira, ko tā te Native Land Court, he tango i te whenua, ko tā ngā native schools, he tango i te reo. Nē? Ā, pānga nuitanga o te rirohanga o ngā whenua, e hoa, ko te pōhara, nē? Pōhara ā-whenua, ā-rawa nei. Ka mutu ko te pōhara ā-reo, ā-tikanga, ā-hinengaro. Ka tino kite ērā raru o aua wā kei konei tonu, i wēnei rā. Ahakoa kua huri te wā, kare anō kia huri ngā tikanga. Māku e kī i te ao ture i āianei, he Pākehā tonu. 1940 te tau, ka tāmoko tuatahitia ko te Tiriti o Waitangi. Ka mihi tonu ahau ki te nui o ngā rōia Māori, ki ngā kaiwhakawā Māori, kua tupu hoki tērā nama i roto i ngā tau tata nei, e whai nei, i ētahi rautaki hou, ā, huarahi hou, erangi i tōna mutunga iho he whare Pākehā. He rua tau ka hipa, ka riro ko Make Tūwhare Tōtara hei mataika ki ngā niho o te ture Pākehā. Kāhore ngā tūpuna i tāmoko i te Tiriti o Waitangi kia whai i ētahi kōhao pūare hei nohonga Ā, mō te tikanga Māori i roto i te Ture Pākehā. He rua tau anō ka hipa, ka topea te pou haki e taku tupuna e Hone Heke i runga, o Kororāreka e ko te pūtake o te riri e. He tini ngā raru i roto o te Ture Pākehā, ko ōna niho he niho roa, ka mutu, he niho e kahahia kai nei ki te Māori. Kī pai ngā whare herehere i te Māori. 65 paihēneti o ngā wāhine e mauheretia, he wahine Māori. 55 paihēneti o ngā tāne e mauheretia, he Māori. Nō hea tēnei? nō te orokohanga mai o te ao ture Pākehā. I te wā ka tae mai te tangata kua taka ki te hē i mua i te kaiwhakawā i te tiati, kāre paku kōrero te kaiwhakawā ki a ia, ka kōrero kētia ki te rōia. Kei hea te mana i roto i tērā tūāhuatanga? Nō te mea he tikanga te mana o te tangata, ahakoa o hara, he mana tō tonu. He raru hoki ēnei whare herehere mō ngā rangatahi, pērā ki a Korowai Manaaki. Nāwai i tapaina tēnei whare herehere i te Korowai Manaaki. Kāre he Korowai, horekau he Manaaki, he whare herehere kē. Me pēhea te oranga i roto i te herehere o te tangata? Tētahi o aku tamariki e tiaki ana ahau i roto i taku mahi, tū mai tana koroua i roto i te kōti ki mua i te kaiwhakawā. Ka kī atu ki te kaiwhakawā, Kaua e mauheretia taku mokopuna. I mauheretia ahau, i mahi tūkino rātou ki ahau, kua pakaru ahau, kei te tukuna koe taku mokopuna ki te whare herehere, kī mai koe ki a au, kia kore taku mokopuna e tūkinotia. Ahakoa te kī o te kaiwhakawā, kāre tō mokopuna e tūkinotia, mā rātou e tiaki i a ia i tūkinotia. Kino katoa ngā mahi o aua wāhi. Kāore he oranga i roto i te mauhere, me whakakorengia te mauhere o te tamaiti, me whakakorengia te taiharatia. o te tamaiti, o ngā rangatahi. Ko te oranga ki roto i te whānau. Māuiui te whānau, ka raru te tamaiti. Ā, ko tāku mahi kē atu, ko te āwhina i te tangata i roto i ngā whare herehere nei. Mehemea kāre he āwhina, ka puta taua tangata anō kino, ka hoki anō ki te pū o tana whānau, Ka raru ngā tamariki, ngā mokopuna. I roto i te ao ture, kāore anō kia tae te wā kia tino noho taurite ngāi Māori, ngāi Pākehā. Ko tētahi ringa kei te kī mai me noho mauheretia, kei tēnei ringa anō rā e mea atu me kawe anō i te aroha ki roto. Nā reira kei te āhua taupatupatu ngā ao e rua. Ko te āhuatanga o te whare herehere, ko te nuinga o ngā tāngata i reira ka mokemoke mō ō rātou tamariki, ō rātou mokopuna, ō rātou mātua. Atu i tērā, ko ngā āpiha kei te whakahaere i tētahi wāhanga o te whare, kei ngā kēnge hoki kei roto i tērā ao hoki, nō reira mō te tangata kāre he hono ki ngā kēnge, he uaua ētahi wā, ka noho motuhake, ka rongo koe ki te mamae o te ngākau o ētahi. He maha ngā momo taonga i tango ai te Pākehā. Nā reira, i te mutunga mai, kia kite koe, tērā te hekenga mai o te mana o te tangata Māori. Koinā kē ki ōku whakaaro te take kei te raru te tangata. Ahakoa kī pai katoa ngā whare herehere i te tangata Māori, ētahi kaupapa kia whakaarahi anō i te, i ngā tāngata kua raru, kua taka ki te hē. He pai. Ko te whainga o aua kaupapa kia hoki te iwi Maori ki nga marae. Haramairaa! Ngā manuhiri ā! Haere mai! Tētahi kaupapa kua whakatūria e Kaiwhakawā Hēmi Taumanu. Arā ko te Kōti Rangatahi. Kia hoki hoki ngā rangatahi kua taka ki te hē, ki te marae. Ka haere mai te rangatahi ki te marae me tōna whānau. Ka pōhiri, ka uru mai ki te whare kia noho i raro i a rātou ngā tūpuna, nā rātou e ārahi i te tamaiti i roto i te ao wairua. Nō reira ka tū te tamaiti me tōna pepehā, konei ngā kaumātua ngā kuia e akiaki aia, Ko te tino tikanga o tēnā kōti ko te aroha me te manaakitanga. Ko te kōti rangatahi tētahi kōti e ngākautia ana ki ngā tikanga Māori, e hāpai tonu nei i ngā tikanga Māori, Tētahi atu koti pēnei ko Te Whare Whakapiki Wairua. Nā Papa Pita tēnei koti i tapaina. Ka kōrero tōtika te Kaiwhakawā ki a koe me tō whānau. Ka taea te whakahua i tō ingoa, tika. Me te mea nui ki a au i roto i tērā kōti me te koti rangatahi, ko te reo Māori. Mā te reo ka ora ai te tangata. Mā ngā tikanga ka ora ai hoki te whānau. He oranga hoki i roto i te kapa haka, i ngā waiata. Koinā tētahi āhuatanga rerekē ki tā wēnei kōti me te tirohanga Māori me kī, ki ngā kōti Pākehā. Ahakoa kei hea koe, ka taea tonu te tū Māori mai. Ahakoa ki te whare herehere, ka taea te whakawātea i a koe anō, ahakoa kei hea koe. Te kaupapa o te mauri tūpai, ko te kaupapa me pēhea te whakahokia i te mauri tika ki te tangata. Me te kawe anō rā i te aroha. I roto i tēnā kaupapa, ka ako anō rā te tangata ki ngā momo nawe e whakararu i a ia ki āna mahi kino. Kātahi. Ka whakauru atu ētahi o ngā whakaaro rangatira hei āwhina i a ia kia whakahokia tuatahi, ā, koe ki tō tūranga hei rangatira anō mō āu tamariki, ā, hei hoa rangatira mō tō hoa wahine. Tēnei he tino atu nei e tō matuku ingoa nō ngā tūpuna. Hei te waka! Te wā ka haramai o ētahi o a mātou whānau, kua kore e mōhio nei ki o rātou tikanga, ka rere te mōhio ki tō rātou reo rangatira. Mehemea ka tango koe i te reo o te tangata, ka tango koe koe i ōna tīkanga, ka tango koe i ōna katoa. Ka raru tōna mauri. Nā reira, me aha koe? Koina te pātai. Ā, ko pā koe ki ēnā o ngā momo taumahatanga, me aha koe? Ka riri koe? Kātahi ka noho puku i roto i tō riri mō āke tonu atu, me aha rānei? Me pēhea anō te kake anō rā i tērā momo puke o te ora kia ora anō te whānau? Me pono te tangata ki a ia anō tuatahi. Muri mai i tēnā, me tīmatahia ki te karakia. Ahakoa kāre i te whakapono pea ētahi, ko te mea nui kia rere tonu te reo i te waha. Nā tērā, kei te puawai tonu te kākano. Ko te reo tonu te mea e honohono nei ngā āhuatanga o te ao Māori. Nō reira ko tēnā kākano, te kākano i ruia mai i Rangiātea, kei roto i a tātou katoa tēnā e tatari ana mā tētahi hei hoati te wai, Kātahi ka tīmata te tupu haere. Me anga whakamua tātou. He oranga i roto i ngā tikanga Māori. He oranga ki runga i ngā marae. Kāore anō kia whakawhenumi tē iwi Māori, kei konei tonu. Whakakorengia ngā whare herehere. Kia pū, mau, ki ngā whānau Māori kia ora ai te iwi. Mā te whānau. Mā te hapū, mā te iwi e ora ai te tamaiti, e ora ai te tangata. Mā te reo, mā ngā tikanga e whakawātea. Nā ngā mātua tipuna i whakatakoto te manuka. Nō reira, hikina te manuka, kia mau ki tō Māoritanga. Kia kōrero te reo Māori, kia kouau wareware te ao ture Pākehā me te aupehitanga ki te iwi Māori. Engari, titiro ki runga, haere whakamua, waerea i a koe anō Kia tū Māori mai i roto i tēnei ao hurihuri. Nō reira, ka mau tonu ki tēnā o ngā momo kōrero he hōnore e kororia ki te Atua, tōna maungārongo ki te whenua, he whakaaro pai. Ko te whakaaro pai e kī ana ki roto i taua rārangi. Ā, ko tēnei mea te aroha ki te tangata, ahakoa ko wai, tēnā pea tō hoariri, ko wai ka mōhio, engari, mā te aroha anō e patu i te riri, mā te aroha anō. E whakangaro i te pōuri. Me mahi anō rā i runga i te tika i te mea kei muri i a koe ō tamariki e titiro iho ki a koe. He hanga akoranga kei te ako koe ki a rātou. Mā te tika, mā te pono, ka huhuhu ake nei tēnei mea te aroha. Te aroha, mm, koia nei te tino akoranga. Me pehea te tu rangatira ai? Ko te ao taurikura ko tētahi Aotearoa e ora ana te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai. Me aro nui ki ngā kupu o Te Tiriti o Waitangi. Ko te mana, te rangatiratanga, o te iwi Māori kia ū kia mau, me te mea hoki tēnei ao taurikura nei kāore e tatari ana mō te huringa pōti ia toru tau kia kite ai tāua oh ka pēhea te oranga o tātou ā haere ake nei. Ko te ao taurikura nei he ao kāore tātou e tūpou ana ki tētahi atu. Kia ora tātou. Ko tō tātou mana Māori i ahu mai i Hawaiki, i ahu mai i ngā tūpuna, i ahu mai i te whenua, i ahu mai i te noho a ngā tūpuna ki runga ki ēnei whenua mō te hia nei reanga. E kore e taea e tētahi tērā mana, tērā tapu, te unu, te tango i a tātou i te iwi Māori. Nō reira, puritia tērā ki tō manawa, ki tō hinengaro kia ū, kia mau. Nō reira, ki te kōrero mō te kaha me te mana.

Kia ngāwari te kai. Na, i pērā noa i te titonga. Nē? Mēnā ka kikī ia nā kupu kāre te, te kaiwhakarongo e moe hā anō kē te tino tikanga o te waiata rā, ka pēhea? Nō reira, ki au nei nā, kia reka rawa atu anō te kai. Nē, ahako he waiata. Kia rongo a taringa, kia kite a kanohi, engari kia rongo anō a nākau. Koinā anō te tohu. Koinā anō te tohu o te titonga pai.